Хат алырга теләгән кеше бисмилләһ әйтеп башлый һәм, иң элек, беләзеккә кадәр ике кулын өч мәртәбә юа. Бармак араларын да юарга онытмаска кирәк. Аннан уң кулы белән авызына су алып, аны чайкый һәм моны өч тапкыр кабатлый. Шуннан соң янә өч мәртәбә борынын чайкый, уң кулы белән суны ала һәм сул кулы белән аны кире чыгара. Алга таба өч тапкыр бит юыла, маңгайдан алып ияккә кадәр коры урыннар калырга тиеш түгел. Бит юылганнан соң кабат кулга күчәбез. Һәм башта уң, аннан сул кул беләкләрен, терсәкләрне дә кертеп өчәр мәртәбә юабыз. Шулай ук коры урыннар калырга тиеш түгел, бармак очларына кадәр су тияргә тиеш. Шуннан соң башка мәсех кылына һәм колаклар юыла. Ахырдан өчәр тапкыр башта уң,

Шулай итеп, кеше намаз укырга тулысынча әзер була. Нинди генә намазны алсак та, ул берничә рәкагатьтән тора. Рәкагать дип, намаз эчендәге билгеле бер хәрәкәтләр җыелмасына әйтәләр. Иртәнге намаз ике рәкагатьтән тора. Мөселман кеше, намаз укырга ниятләгәч, кулларын колакка кадәр күтәреп, беренче тәкбирне, ягъни Аллаһу әкбәр дип әйтә һәм шуның белән намазга керә. Беренче рәкагатьтә иң элек түбәндәге доганы укый. Сөбхәнәкә Аллаһуммә вә биһәмдикә вә тәбәрәкә исмүкә Вә тәгалә җәддүкә вә лә иләһә гайрук. Шуннан соң, Әгъузу билләһи минәш шәйтанир раҗим, бисмилләһир рахманир рахим дип башта Фатиха сүрәсен, аннан Коръәннән тагын берничә аять яки берәр сүрә укый. Алга таба янә тәкбир әйтеп, рөкүгъка китә, ягъни биле белән бөгелә. Бу вакытта аның аркасы төз, кул һәм аяклары туры булырга тиеш. Рөкүгъта вакытта Сүбхәнә раббиәл-әгъзыйм, ягъни Бөек Аллаһ бар кимчелектән дә пакь, дип өч мәртәбә кабатлана. Шуннан соң намаз укучы Сәмигаллаһу лимән хәмидә, Аллаһ Тәгалә үзенә мактау әйтүчеләрне ишетә, дип тураеп баса һәм Раббана вә ләкәл хәмд, Раббым, Сиңа мактаулар булсын, дип әйтә дә, бераз басып торганнан соң, кабат тәкбир әйтеп, сәҗдәгә китә. Сәҗдәдә вакытта кешенең маңгай белән борыны, кул учлары, тезләр һәм аяк бармаклары идәнгә тиеп торырга тиеш. Бу халәттә кеше өч тапкыр Сөбханә раббиәл әгълә, Бар нәрсәдән өстен булган Аллаһ, бөтен кимчелектән дә пакь, дип әйтә. Сәҗдә ике тапкыр кабатлана һәм алар арасында бераз утырып торганда кеше Раббигъфирли, Йә Раббым, мине гафу ит, дип ике мәртәбә кабатлый. Икенче сәҗдә дә беренчесе кебек үк башкарыла.

Аяклары өстенә утыра һәм әттәхият белән салават укый. Шуннан соң ул башта уң, аннан сул якка Әссәләмү галәйкүм вә рахмәтуллаһ дип сәлам биреп намаздан чыга. Намаздан соң өч тапкыр Әстәгъфируллаһ, Аллаһтан гафу сорыйм, дип әйтү һәм Аллаһуммә әнтәс-сәлам вә минкәс-сәлам тәбәрәктә йә зәл-җәләли вәл-икрам дигән доганы кылу да яхшы гамәлдән санала. Шул рәвешле ике рәкагатьле намаз кылына.

Сәмиә Аллаһу әкбәр. Аллаһу. Ике рәкагатьле намаздан аларның аермасы шунда, икенче рәкагатьтән соң салават укылмыйча, әттәхият кенә укыла һәм, сәлам бирелмичә, өченче рәкагатькә торып басыла. Өченче һәм дүртенче рәкәгатьләрдә Фатиха сүрәсе генә укыла.
Аллаһ, Аллаһ, Аллаһ, Аллаһ, Аллаһ, Сәмиаллаһу.

Ахшам намазы башка намазлардан аермалы буларак, өч рәкагатьтән тора. Ике рәкагатьтән соң әттәхият кенә укыла да, кире торып басыла. Өченче рәкагатьтә, Фатиха сүрәсе генә укыла. Сәҗдә кылынгач, әттәхият белән салават укылып, сәлам бирелә дә намаз төгәлләнә. Өч һәм дүрт рәкагатьле намазларда сәҗдә, рөкугъ һәм кыямнар, ягъни басып торулар, ике рәкагатьле намаздагы кебек үк башкарыла. Раббысы каршында ихлас күңелдән гыйбадәт кылырга баскан кеше намаз вакытында үзенең оят урыннарын капларга тиеш. Чөнки кешелекнең күркәм сыйфатларын югалтмаган бәндәләр башкалар алдында гаурәтләрен ачарга оялалар. Ә безне һәрвакыт күреп, күзәтеп торучы Аллаһ Тәгаләдән тагы да ныграк оялырга кирәк. Капларга тиеш булган оят урыннарыбызны капламыйча намазга бассак, безнең күңелләрдә Раббыбызга карата бернинди хөрмәт булмас. Шуңа күрә намаз укыр алдыннан Без гаурәтләребезне кием астына качырырга тиешбез. Ир кешеләрнең кендектән алып тезгә кадәр булган урыннары гаурәттән санала. Өстәвенә, намазда вакытта җилкәләрне дә каплау кирәктер. Хатын-кызларның исә йөз белән кулчукларыннан кала Барлык тән әгъзалары гаурәт булып тора, шуңа күрә намазда вакытта аларның өсләрендә озын күлмәк, башларында чәчләрен каплап торган яулык, аякларында носки яки үтә күренмәле булмаган башка киемнәр булырга тиеш. Шул вакыт, ин шә Аллаһ, безнең намазларыбыз, дөрес булыр. Җир шанга килеп, Аллаһка буйсынган кеше шул рәвешле санап үтелгән тәхәрәт һәм намазларның тәртипләрен үзләштереп, беренче тапкыр Раббысы каршына намазга баса. Шул көннән башлап, аның тормышы бик нык үзгәрә, ул җирдә яшәүнең чын максатын аңлый башлый, Аллаһ Тәгалә дә аңа нигъмәтләрен тагы да арттыра, мал-мөлкәтенә бәрәкәт, күңеле өчен тынычлык бирә. Раббыбызның рәхмәте белән хаклыкны аңлаган әлеге бәндә үткәндәге караңгы, болгавыр, Күңелсез тормышын калдыра, тәүбә итеп, Аллаһ кушкан кануннар белән үзен тәрбияләп торучы Раббысына итагать һәм тугрылык күрсәтеп яши башлый. Аның тормышына яз килә. Тормыш агачы чәчәк атып, бар тирә-якка хуш исләр тарата, күңеленә ләззәт бирә һәм кеше иманын куәтләргә, тәкъвалыгын арттырырга тырышкан саен бу агачның чәчәкләре куерганнан-куера гына бара.